Hei Vanram Sitep chungah khian an pawt awn ta raih mai a, ka rin ai chuan a hlauhawm nep deuh e, a san ngaihtuah leh a rin a let leh ngaihtuah chuan hlauhthawnna hi a awm ve a, kawngpui hi helai kawi hi a bichilh ve si a, khi khi te hi pakhat Kungah khian in kham kai a, a bawh dut mai a hei a zar tang ho kha a ni a tikhian aw aw tikhian aw a kal tawh lo turah pawh a ngaih theih tho a. Aw a sahna hi an kan cover leh lawk ang a khi a la chhun lo deuh ang mawngê khi lai khi a ni ta tunah khan tlu riai riai mai a ni a tlu riai riai a rin ai tak chuan a zia khawp in ka hria aw a zia khawp mai.

Nia ka rin ai mahse a tluk dan khi ka rin a a dam ka tia a zia phian a tluk dan hi ka hloh thawn ang ngai hian a tha zel hri mai tunah hri chuan hei a kula pakhat in lo chhan hlauh mai a umm a bawh rui mai a ni hetahi hei kan hmu thih em awm e he lam hi a lerlam kha a ni a tuna kan tih an tih tluk tak kha. hei eeee a rin ai tak chuan step hi a vuang em aww kan ti deuh a ti loh a erawh chuan in a hlauh hlauh thawn ang em em ai chuan zia deuh

Thana a bula Huizenin chu la tawh chho kha a tha deuh lo bo. A hlauh awm em mai thil biakna tih chu. Aw. Thir tial tih chu min ka inkhawh a thil ang tih hlauh awm. muk muk khi chu mak khawp mai nia a hlui nghal zel khalai hritah pah pawh ka nawm chhi vak lo a ni kha. a inperh pawp angem le.

i lawn ngam a ngem an tih a nih chu kan kam tawp mai anga tihian hei. Helai khian a bul khi a chhum tawh ta a tikhian helai khianin tikhian a eu tha ta a helai a pakhat hian a lo chhan ta chutih rual chuan khi khi takin a bawh ta a step a han tlu mai lo khan khi tikhian khi a zar ho hi he ta khi a ni ta hei hei a hnuai kha helai hi step kha a ni ta hei helai he ni chung khi a ni ta khi khi a buk luih mai a hetihian. chuan hei hetah heti hian hei chuan hei hetin hei hei hei khi khi khi tin tin tin tunah hianin entia ti nge a bulah khan an ṭawn anga an pawt an pawt phei dawn nih hmel a lan dan chuan tih te kha kha rawn sawi leh lawk.

tlema in kar pah deuh chu ngailo maw a pathsan te a che mai lo reng reng a khi khi khi a rit khawp ang muk khir in a in thing kawr chha ni ve a a rit duh zek a. Nge thlak hlauh awm e kih tawp hi chu. Keng sawi lawk a. chhan chu engtin nge an tih zel dawn tih khi kan hmaisa tan khi khi a ni ta a.

Pawh chhet ringawt chu. Kar tel ngai lo maw? ngam tur ang a ava han lum ve va sa ve ai chu sur leh dawn chiang

An tan hun khi aw i si a, lei khi hnik bawk si a, hlim khur chu ngai.

a pelh tep tawh a. a pelh tep a khi chuan khi tak hian khi an ti nge ram tlak ang kan ti a khi khi te khi ta khi kan la leh anga khi aw aw aw che leh ta rawi mai le come on come on kha le kha le in ring ang aw pakhatah khianin a a bawh tlat mai a ni. a bawh tlat mai helai thingkung pakhat fai tawk mai a heng thing nge hi ka hre lo va thingkung hi hi hriat hi ka nei lem lo va chutih rual chuan a bawh tu hi chu muk a ni miau mai a hei a muk khawpa muk thin hi a lo muk a ni a an tih thuk na kha a ni a hei bawh ta run ta mai a pelh ta tunah tun dinhmunah khi chuan tikhian-- An che dawih luih kha a pelh ta ringawt a khi khi helai a bawh pa hi eng chen nge bawh dawn kan hre lo va a changtu pa in a changtu nu hi a lo. tanpui kan ti mai dawn a ni thingkungah hei te hian a lo bawh ta ruih mai si kha a ni a hahaha.

laiah hian a rawn chhuk tlang a an tan hun khi a rem lo em bawk a ni hei an a nal sia. tan awi lo kan tih ang aw aw tan awi lo kan ti tur ah ngai ang Bunsen khi va a nal deuh a lei a hnip sia man hmawh lo te a kal a ngai a ni an hmawh reng reng si u hei hlim ah a ni a heta hi ka papa lah a ni a rawn chhuk thla mek an ni pawh hian fit lutuk lo a ni hei a hmun khi a awlsih a. hei heta hian hei heta te hian hei hnam sawn lah te kha ni a hei hian hei kawngpui kha hei a lai hi a ni a he lai hi tukverh pawh a ni ta a ni hei hian hei van lam step kha a ni ta a aw chhawng thla a awm bawk a.